mabokoboko siku van'wana va ku he ni ku e mabokoboko day namuntlha siku leri ra ku wisa leri hi nga nyikiwa rona hi president wa hina lava hi rhandzaka hi mbilu ya vona hinkwayo Mm, va ku hi ta hi ta wisa namuntlha um loko va ha swi vula swi twa li nga ri siku leri le kule ngopfu ri nge fiki Hi leri ri fikile. I holodeni namuntlha. Vanhu va wisile. Mphetsa, Mphetsa la ni nga kona ni ku tisela nongonoko wa Afrika wa Vulavula ni ri la Studio One a eMasingita Mall hi le Giyani hi laha hi nga kona eka siku leri mingiseriwa Munghana Lona FM. Minduku siku-nkulu eAfrika-Dzonga i siku ra Ndivalelano ku nga siku ra vukhume tsevu ra n'hweti liya ya N'wendzamhala. Ku ta va ku ri ra ntirho wa tiko hinkwaro lowu nga ta va wu rhurheriwile a Thohoyandou eka xifundzhantsongo xa eh, vembe eka masipala wa thulamela laha presidenti wa tiko va languteriwaka ku va koho ku va va ta andlala mbulavulo wa ntirho wa siku rorolero mundzuku se loko ha ha ri ka mhaka yeleyo ya ndivalelano namuntlha ku ri ra vuntlhanu ma swi tiva ku loko ze ku va ra vuntlhanu i nkarhi lowa wa ku va ku va na eh, xivutiso xa muyingiseri ni khome xivutiso xa muyingiseri laha kambe xivutiso xo xa muyingiseri lexi ni nga xi khoma um xi leyini um tatani cindani leswi xi nga leha xivutiso lexi xa muyingiseri um a hi sungule hi xavisa ivi se hi ta vuya ni ni xi hlaya kahle hi ku loko no xi hlaya um ni kha ni tsutsuma kumbexana swi nga hetelela vayingiseri va nga hi twangi kahle ku muyingiseri kahle kahle u te yini se hi ta ku rhamba na wena ku nghena ka 0860 002 543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 744 39 11 kambe ke ni nga se ku hlayela papila leri ku ya hi laha muyingiseri loyi a nga ri tsala ha koo a hi sunguleni hi basa laha hi sweswo muyingiseri wa munghana lona n fm um eh, muyingiseri a nge i kombela ku hi landzelela mhaka leyiwani i ri ha ri ka moya wa timhaka ta ndzivalelano i lava ku tiva ku ku nga va ku ri yini lexi xi nga endla leswaku un'wana wa n'watipolitiki a ku a giyani ku ta sala ku ri marhumbi Naswona loko a languta wa swi vona ku leswi endliwaka a swi fani na leswi swi endliwaka ka tindhawu tin'wana. Xikombiso, Giyani i ntsinda wa xifundzhantsongo xa Mopani, kambe a swi tikombi ku ri ntsinda hi ku loko vukorhokeri byin'wana byi loko vukorhokeri byin'wana byi fanele byi ta Giyani ve ri byi yisiwa Tsanini kumbe byi yisiwa Phalaburu hi ku a Giyani i kule. ku va kule njhani loko vanhu va ha ri na Leboa, vanhu va ha ri na Gazankulu, vanhu va ha ri na Venda, a va suka ka tindhawu va ya ka mintsinda ya vona naswona loko mi ku i district hikokwalaho ka yini ku nga vangi na na xibedhlele xa Lethaba xi nga vangi xi xi nga kwala Giyani xi va district hospital a a ku nga ri Khensani Xana ku nga va ka ha ri roho pfhumba reriya ra ku Giyani yi ta sala yi ri marhumbi ke? Xin'wana lexi ni lavaka ku xi tiva khalanga i ku hi hanyini malembe lama ya nga hundza hi ri Vatsonga Machangana, kambe masiku lama ku twala ku ri na hoyihoyi loko un'wana ku i Mutsonga un'wana ku hayi mina ni Mutsonga mina ni Muchangani un'wana ku hayi mina ni Vatsonga Machangani. Hikokwalaho ka yini swi fanele swi va tano, na koho i vamani va vuyeriwaka hi ku avana kokoloko, na ku swi onha kwihi ku va hi tlhelela ka sweswi a hi hanyisa swoho swa Vatsonga Machangana? Loko mo languta a Giyani, xikombiso, Khalanga, ku na biloho ri nga thyiwa Sundhuza loyi a nga wa ka Malamulele ka mhinga. Ku na xikolo xi nga thyiwa IK Nxumalo, ku nga xikolo lexi xi yimelaka ve le Mhala. Xana hikokwalaho ka yini hi fanele hi ti ava? Swi hi onhela yini naswona lava hi avaku va va va kha va lava ku fikelela yini? Loko ha ha ri ka moya wa ndivalelano, A ni ta tsaka loko a ho languta sweswo havumbirhi ka swoho, wa n'wina, xikalavito, kwala ni nga koho. Um! A ni hlayi. Hi sweswo va ka yini? A ni, a ni tshembi ku swi lava ku ni tatisa nchumu kumbe ni hunguta nchumu. Eh, mi swi twile? Se hi tirhisa ndlela yaliya yin'we, eh, kumbe tindlela tetiya ta ntolovelo. Ya ku sungula, mi hi bela riqingho ka 0860 00 2543 kumbe mi kandziyisa rito ri nga hundzi minete hi 065 744 3911 tsundzukani swikunkulu afrika dzonga khume ntsevu n'wendzamhala siku leri khaleni ka khaleni a ku ri dengani loko ze ku fika leri siku vavhe va swi tiva ku khisimusi se yi kwala sweswiwani i reconciliation day siku ra ndivalelana se vengeri loko hi nga hi languta swoswoleswo swi nga va swi vula yini eka hina tanihi rixaka ku ya hi laha muyingiseri a nga vula ha kona. A ni ta tsakela ku hi tlhelela ka maendlelo lama ya ntolovelo ya ku hi hatla hi nghena mhakeni, hi vulavula hi ku kongoma. E, hi nga jikajiki, a hi vulavuleni hi ku kongoma. Hi yaleyo mhaka va ka hina. 0860 002543 mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 kumbe mi tirhisa handle ya x el africa munghana africa ya c hmm. xivutiso lexi hayi a reti wo sungula muyingiseri hi loyi i ndleka e mpfukini botet
hi pfukele hi ngovo a hi kona xikulu
okay ya e dila ka miyexe um botet a ni lava ku kombisa ku i ntiyiso ku eh, eh, like a giyani si neglegetwini like vanhu va giyani kumbe mopani kumbe limpopo yosi yi cukumetiwini um loko mo languta ka ti-political parties hinkwato chekani k z n k z n ku na mangosuthu um i nkata i cultural party traditional party ya ntumbuluko hi ndhavuko wa vona so hina a hi ri na ximoko u ri na ntsan'wisi mara vanhu va laniwani vanhu vanhu va giyani va tshika ntsan'wisi namuntlha va lava ku sola vanhu van'wana se a swi nga vuli ku hambiloko hi swi tiva botphete ku ri like um nelson mandela na na phati ya yena va va va fike va pfuna vanhu va south africa ku va hi va ka new democratic country

Swiboho leti tindzawulo leti a ti fanele ti ta Giyani a ti le ku teni, hi leswi a vulaka swona. Se xivutiso i ku, Hikokwalaho ka yini? Se a ku, a ku na loyi a nge i blame-a mani la. I vutisa ku swi vangiwa hi yini. A nge ri va mani-mani va endle yini. I ri swi vangiwa hi yini. E, yaloye a nga tisa suggestion, a nga ni, a nga tisa suggestion yaloye, i vula ntiyiso, Bothwell. i ntiyiso um swi vangiwa hi ku hina in government ka tipholisini ta le henhla a hi dominate a hi talangi that's why na na meyara o deployiwa ka vanhu valava whether i college chavani whether i i i i mo i mopani whether i i greater giyani o deployiwa hi mapedi malama that's why a ni nga la ku vula a ni nga la ku swi vula a ni nga la swi generalize vo deployiwa se vanhu lava va deployaku the political leaders

and if I vone yini?
i vone hi mhaka wa wa wa i va a kha a swi vona ku there's no service delivery that's why loko mo tsheke Ah, ka ah. yoni e-e e-e e-e swi vula ku swi vula ku swin'wana swi mi hundzeli vuteti ku ya hi muyingiseri loyi loyi a nga vula a nga ri giyani yi ta sala yi ri rhombi i te Giyani yi ta sala yi ri rhumbi hi nga se nghena ka xidemokirasi lexi hi nga ka xona. Se xivutiso i ku a vone yini loko a ku yi ta sala yi ri rhumbi? A vone ku, a vone ku like e vanhu va va Giyani a va a va pfuli matihlo va va va va va va vona ku va leadership leyi nga ta ta next time leyi nga ta va tirhela first priority ya vona ku va ku ku ri ku hluvukisa vaakatiko va giyani mali leyiwani Botete. a- a- a- a- a- Botete. eka first priority ya vona sweswo mi yingisela munghana lona fm makomba ndlela nakona ku afrika wa vulavula hi ku ya hi ku haxela twi kusuka a eh, masingita mall egiyani un'wana mi yingiseri loyi nhleka inhlekani bot khalanga minjhani epfukile papa minjhani Phokisi mi ngo ni nghena mhakeni tanihi xikombelo xa n'wina um ni pfumela mm. ku muyingiseri a nga va a vutisile na ku va a swi vonile hi ku un'wana na un'wana loko o pfula matihlo a nga swi vona a swi vona njhani na giyani a yi hluvukile before ku nghena xidemokirasi loko hi langutisa sisi ku nghene xidemokirasi Swi tikombe ingaku a ku na nchumu lexi xi tirhisiwaka a Giyani. Um, lexi ni kotaka ku xi vona ku ngo va tirhobotonyana leta timbirhi leti ti tirhaka kumbe ti nga tirhi kwala patwini lerikulu. Loko mi langutisa lomu a ku yo fanele ku endliwe ti-touch up ku va swi swi swi swi ndlandlamuxiwa swi ya emahlweni a ku se tshama ku khumbiwa nchumu kuma ku na miako leya khale leyi a yi ri kona a Giyani a yi na mulanguteri hi ndlela yo yaleya so muyingiseri u ta va a swi vonile ku ku na swilo leswi swi nga ri ku ku fambeni kahle kumbe a twe ku pfuta mahungu hi ku ya hi swivulavulo hi ku swivulavulo swi tshama swi ri kona se swa tikomba a giyani ene swilo leswi swo fana leswi a swi vulaka muyingiseri ni ni langutenyana ndzhaku ni kuma ku a nga ka malamulelo a va ri na problem yaleyo ndhawu liya hinkwayo ku ya fika vo saselemana ku ya le a yi vitaniwa thoya ndlovu Uh, na tsundzuka nkarhi wun'wanyana a ni nyike mhani khadi ra mina ku va ri tirhisa onge loko va dirowa yi ku thoya ndhawu ni ku humelela yena se loko ndhawu hinkwayo yi vitana vito rin'we vo fana thoya ndhawu loko va yisetela swilo swi lava ku na munhu loyi a monitoraka va yisa endhawini yin'we xi ya gandlana ni twe ku boxiwa vito ra tsanile swi vula ku ri loko va yisa swilo Ku hava la monitharaka ku ri leswi leswi hanyaka Tzaneen na leswi hanyaka Tzaneen ku humelela hi laha hi ku mi ta kuma ku area hinkwayo mi kuma ku se yi vitana Tzaneen hi ku ya hi hi hi leswi va nga va nga yi dimaketisa hi swona. Se mi ta kuma ku hi swin'wana swa swiphiqo leswi swi endlaka ku swilo leswiya loko swi yisiwa loko service vukorhokeri kha byi yisiwa loko ndhawu hinkwayo yi kha yi vitana vito rin'we loko va ku hi ya Tzaneen vo twa ingaku lava va nga ku languteni hi ku lava a fa va languta hi ku va va kha va tiva ku Tzaneen a hi yona ntsena yi nga Mopani Mi kuma ku a va ku swi tekeli enhlokweni kumbe a va na mhaka na swona, kumbe vona va le ku beni Kambe, exibyeni kambe, kumbe kambe ntsinda, ntsinda, ntsinda wa mupani i giyangi. Eya. Se, se, se swi le ku Se, se, se, pfaleni. se leswi a swi vutisaka muyingiseri la, swi- eh, sorry ku mi nghena non'weni buti wa mina. It's Ku, all ku, right, ku, it's all right. leswi a swi vutisaka muyingiseri swi fana na ku, loko ku ve ntsinda wa mupani i giyangi, swi vula ku swilo hinkwaswo leswi ve nge swi ya ka district, swi ya giyangi. mm. a hi swona mm. swi vula ku loko va ku fanele ku va na district hospital a yi fanele yi ri giyana loko ku va ku um tihofisi ta maphorisa tiya ta district laha ku tshamaka vanhu vo fana na va major general maxava ti fanele ti ya kwihi a giyana eh. loko loko va ku hofisi ya home affairs yi fanele yi va giyani eh, yi fanele yi va ka district swi vula ku yi ya giyana compensation fund loko va ku e hofisi ya vona yi fanele ya ka district yi fanele ya giya a ka ha ri na ku yi ta ku va ku yi ezanini yi ye kwihi kwihi se se la se mi ta kuma ku la ku le ku tlangeni ka muravarava wa ku uh, pet kalanga u le hansi ka mina hi yena loyi a fane a overlooka kumbe a swi vona ku swilo a swi tshamangi kahle mara hi ku pet kalanga wa ha tshamisekile no nyika xikombiso xi nga hanyi hi ku pet kalanga wa ha tshamisekile u le ku dyeni hi nkarhi walowo that's why mi vona vanhu vo tala loko va suka ka tipolitiki hi koho va sungula ku la ku ta vulavula hambi va tshame malembe na malembe va ku system yo karhi a yi nga tshamangi kahle ivi nkarhi lowu va nga ku benefiteni vanhu a va swi lavi ku vulavula loko se va twi nga ku heyi se laha nga ku ta za ku ku ku nuha kondlo ri twiwa hi mani na mani hi laha se hi sungula ku la ku pfulaka milomu hi vulavula ta ku ku na munhu la nga tshama hi timhaka a ti tivaka a fanele ku landzela ti-channel a fanele ku kaneta ku ri leswi swi nga yi hala leswi a swi yi hala mara a nga lavi ku vulavula hi nkarhi lowu ni nge ni tsutsuma ni hundza kwala ni ya ka leyi n'wana a nga yi vutisa hi leswiya swa ku um matsonga machangana swo swo tikanyana ku va vanhu va va va tiva ntiyiso kumbe leswi a swi fanele swi va xiswona a ni lavi ku ta byela ngopfu ka swona mara ni lava ku ta kombisa ku loko sweswi loko ni nghena ni te khalanga minjhani loko a ni yo pfuka ni ku um um mun'wana ti minjhani na n'wina mi ta ni kaneta ni ku yo Ku ni vitana Mun'wanati hi ndlela yina? I ku ni twisa ku a hi le ku swi twisiseni ku ri Machangana, kumbe Vatsonga, i swivongo leswi swi tirhaka kumbe swi hi hambanyisaka hi ndlela liya. That's why hambi loko ku ri ku munhu o va a Maputi kumbe Namibia, loko xivongo xa yena xi wela ka Vatsonga, u ta va Mutsonga. Ku nga ri hi mindilkani leswi hina hi tivaka ku vitanisaka xiswona, mi twa munhu a ku, Hay! Laha va le Mozambique, a ri wa ka Chauke, u lava ku byela munhu wa le Chauke ku ri wena u Xidzambikwani, mara i xivongo xin'we, hinkwavo i va hi vahlengwe kumbe hikwavo hi kwihi u titwa a ri wa le south africa hi ku twisisa ka yena u lava karhi u kana chauke un'wana loyi a nga le zimbabwe hi ndlela yoyeliya so vanhu a va twisisi ku hi ku twisisa ka mina i ku swivongo leswi i swimbirhi ku hava munhu a nga vitaniwaka khalanga mun'wana a ti ku ri ku a nga tekiwanga ka xivongo lexin'wana n'wana n'wana u fanele a vitaniwa hi xivongo xa yena hi nge katsani kumbe ku katsiwa ku ri matsonga machangana ku ri ku a swi fambisi swona vanhu lava nga vachangana va ti tiva vo tala va vona swivongo swa vona ha swi tiva hi nga swi vulavula even that's why mi tshama a ni tshama ni twa va ku ku na ku na ku tivana ka vatsonga machangana mara hi minkarhi yo tala machangana va na va na mintirho ya ku tivana va ma ku na ku tivana a hi tivaneni a maxangana kwini kwini ku ri kwele a provincini kumbexana a lipompo so a va se tshama va katsa hikuva va ti tiva ku himpela hina Hi Amaxangana, a hi tikatsi na Vatsonga. Va tibyela loko se hi lava matimba ya ku twala hi ri na ntamu, hi ko hi lava ku tikatsaka ku ri um hi Matsonga Machangana. So vanhu a va tivi ku i swivongo lexi xi vulaka ku munhu u le kwini kumbe i rixaka muni. Inkomu.
Nemetwili bhuti wami enikhetheni. Esop. Inkom 0860002543 nakona ku Africa vulavula ka munghana lona ne FM ka ku tisela wona ntirhi le Ben Store namuntlha again hi la hi nga koho ya va tlhoko maka ta mahungu namuntlha hikuva ku ri holiday swo vula ku ta fambisa sweswi ku ya fika kweli ka awara yan'we eh hi ndlela yo yeleyo a hi ku tumikisa ra mina 0860002543 nakona ku Africa vulavula ka munghana lona ne FM hleka

inge hi loko ho nyikiwa report ku tanihiloko mi ri matsonga mi ta endla leswi mi hanyisa leswi hi ku loko mo swi languta swilo swa hina swi sala ndhaku inge ho titsan'wa hina hi khondla mavoko hi ti nyika vusiwana ku ri ku loko ku ri ku freedom yena yona yi chava yini twanani sweswi mi nga swi vula ku um mpani yi wela giyani swi ri hi yona district kumba laha ya ni swi vonile hina i ngo ho tirhisiwa hi mhaka ku ha chava ku yimela swilo swa hina loko mo za mi vona ku ri na hoyihoyi ku na nchumu un'wanyani inge a wu a wu tshamisekanga kahle u za u attendiwa swi endliwa hi ku ka ku ku na un'wanyani a nga kumiki xiave ko dyela hi yena a tlakusa ku hloko na leswi leswi endlaku leswaku swi twa leswi hi ku hambiloko hi karhi hi vulavula mi swi twa kahle va ta mi byela ku um a vula sesi munhu a ku endlisana rito ra sesi ri ri yimelini ri yimeli munhu wa xisati un'wana na un'wana nga va ya ritsongo hi fanele hi swi teka mm. why mi chika mm. muku n'wina um muku muhadya malume a ni tivi n'wina ka ha ri na mina mina vona kokwana wa xitati n'wina no hava n'wina mo wana mahadya malume xi tsenga xexo mi swi cukuhoti la n'wina hexe ene loko mo swi languta um lahaya inge hi yo tela ku ta ku ta vekiwa ku lexi mi nga ta xi kuma tekani a hi swi koti ku lwela ndhawu ya hina vonani leswi swi nga ndliwa hi tatani kuna ku va va tekile ve ri ku na kuna molo hi leswi hi swi lavaka mara swi tsandzeka swi hi na mali yo tala ngopfu tanihiloko hi ri matsonga mara a hi swi lavi ku yimela vitsonga bya hina kumbe machangana ene loko mi twa munhu a ku mina a ni mchangana ni mitsonga loko ni la ku ta tiva ku um eh, vitsonga byebyo byi vulavuriwaku e hi swona mara ni byeleni ku vito ra bava kumbe tatana xitsonga xi kwihi ka marito lamambirhi ala hi ku a ni voni nchumu lowu nga suka ku hi wu hi holovisa loko demarcation yi endliwa leyi nga endliwa nkarhi walowo yi vi yi hahluriwa vanhu va ya ka mpana vanhu va ya va ya thoya nduku mara loko a thoya nduku sweswi hi nga kuma municipality wa hina wa hi hi tshika ku yimela hmm. swilo swa hina a hi swi yimelanga hi tekile mali hi te va yisa lavaya va ta va ta va ta hi tekela tipozixini ka malamulelo hi swona na swi tiva sweswo mara wa mi tlhela mi teka mali mi yiva mali n'wina mi tlhela mi hi tlherisela vavhindini a mi ri n'wi ma phela hi swona sweswo loko lava vutisaka va ku hi ku ta sala ku ri marhumbi
kambe xivutiso xivutiso swivutiso i swivutiso swimbirhi laha xivutiso xo sungula hi xexo xa xa ku hikokwalaho ka yini hi kote ku hanya malembe laman'wana hi vitana Vatsonga Machangani hi nga ri na xiphiqo. Xivutiso xa vumbirhi ku hikokwalaho ka yini va ku Giyani yi ta sala yi ri rhumbi? Un'wana ni rhumela hungu laha loko mi kha mi vulavula mi ku tani papa i ri loko mo languta ka Giyani ku loko mi languta Thohoyandou yi yi vuyeriwile ndzhaku ka xidemokirasi i i i ntsinda wa Vhembe eh, yi na swo tala ku fana na xikombiso a ku high court yi ko a, a, a, a thoyando i ncini xi nga ndla ku yi va thoyando yi nga vi giyani yi nga vi dzanini yi nga vi kwihi se xivutiso hi swisweswo i swivutiso sweswaku hi fika njhani ka swiyimo swa muxako wolowo wa ku sweswi ni ha ku nyika xikombiso a no ti vulavulela kambe un'wana i tiyisisile timhaka ta ku loko ka hofisi yin'wana na yin'wana ya labour ku va ku ri na hofisi yin'wana ya compensation fund Kambe sweswi ni vulavulaka na n'wina, hofisi ya labour ya le Giyani yi hava hofisi ya compensation fund hikuva compensation fund yi le Tzaneen. Xivutiso i ku why laha ti hambanisiwile? Se swin'wana swa leswi lava va nga nyikiwa vutihlamuleri a ku ri vona va fanele va kha va hlamula swivutiso leswi. Kambe ni khensile swinene loko mi te na tlhelo rolero. A hi tweni ni van'wana ku vona va ri yini ka 0860-0025443. Tsundzuka miyingiselo ya mehe, a ku rhamba loko u nga kandziyisa na rito ka 0657443911. handle ka sweswo u nga tirhisa um, eh, handle liya ya x ya zero ya at africa munghana i x handle leyi u nga kota ku yi tirhisa i kota ku ta na n'wangulo wa wena hi ndlela yo yeleyo 0860002543 na n'wana ku ya afrika wa vulavula ku na un'wana laha hi twa nceda 0860002543 ekutweneni ku hi nga kuma n'wana n'wana ri botpet giyani yi nge pfuki yi hluvukile yi fika laha yi faneleke ku fika kona loko ka ha fuma lama nga ku fumeni sweswi eh mm, i mhlavi a vulaka sweswo hikokwalaho ka yini mhlavi kambe a hi tweneni un'wana mingiseri loyi nhlekani I have a set njhani hi pfukile n'wini na minjhani hi pfukile lexi nga xi vona i ku hina machangani hina hi xi hina hina hi tipfalelaka a handle hi ndlela ya njhani ha hlawulana xikombiso nanti ma blank vatere um blank vate i under um ward one ya giyana mara um ku byela bya escom ya ri ta avenda why ri ta avenda ku hi under giyana la la la la khanselara ya ka hina namthini khanselara yi a a escom ku teka lava list ya tiko ra ra ka msenyi hinkwaro ni ka njhani huki va swa swa tiva ku land va yi wela ku yi wela agiyana why swi va lava list ma twisisa la swi vo hina mm. hina matsonga hina hina matsonga hina hi hash hi hi tisa ku a hansi hi nge ze hi ndla hi vanhu van'wanyana a hi ku

a swi na a swi na nkoka ku ni ti vulavito mhaka ya ngete mm, loko hina machangani matsonga machangani a ha hlawulani va hi sala va as long hina hi nga twanani a ha rhangeliwe hi va hi sava lava ya hi nga ta ka hi nga va vuli swilo swa ha ta tshama swi mochekile vona ni mi example leyi tiofisi i timbirhi ku na ofisi ya vukorhokeri va ta ku byela ku ofisi yo ngenge yi le giyani u ya giyani va ku byela ku hayi ofisi yo ngenge famba dzanini hikwalaho ka yini hikwalaho ka yini tiofisi teto ti avanyisiwa ni tsundzuka lembe rin'wana lembe rin'wana nkulukumba un'wana a ri murhangeli kwalaya loko a ri murhangeri mm. ku ze ku sunguriwa huyihuyi ya ku a kumakiwa tiofisi tin'wana hikwalaho ka vutlhari bya yena a lava ku teka ntsinda wa hina wu yisiwa kwini aigiyana iku ya lava va nga swi va nga tlhariha va hatla va swi vona nkulukumba wa kona a nga ha ri kona matimbeni sweswi i le kun'wana mm. so ku na nkulukumba un'wana nkovana philiphini nkulukumba luya mm. vo vo n'wi sapota i hatla ku vona xilo so hi ku a ku na sapoto hina matsonga machangani loko un'wana a ta hi pulani ya yena un'wana wa n'wi kokela hansi ku hayi loyi sungulele yini so muyingiseri la nga tana swilo sweswo i swi vonile ku himpela mukhalabya lava loko va suka ve ti tiko ri ta sala ri giyani yi ta sala yi va rhumbi so a va vula ntiyiso as long ha ha rhangele hi vakulukumba lavaya hina matsonga machangani a hi khomanini hi va xilo xin'we, ku vakulukumba lavaya va nga ha yi rhangeli ra mina rito kwala ni Kambe nga kwala xivutiso, inkomu.
mi nga se Okay. famba, a hi twanani kwala hi onhake kwihi, swi swi fike swi cinca kwihi ku hi nga ha vi eh, hi nga swi lavi ku hi wela ka ku va na sweswa ku hayi mhani muchangani mhani mutsonga hayi mhani mutsonga mhani muchangani i yini xi nga hi tisa kwalaho a hi kha hi ti hanyela um na valava nga hanya khale va hanyini kumbe a vo sindzisiwa va nga swi lavi i ku va hi nga hi nga ti tivi vumunhu bya hina ku hi le kwini i ku va hina hi nga ti tivi ku hi yime kwini loko as long hi nga hi nge se ti tiva ku hi yime kwini a ku na ku twanana ha to n'wana i to i ta hi le sayitini n'wana ya sayitini ivi ya loko hi hlangana ya fika ti ti gembana ti huma exivaleni as long hi nga ti tivi ku hina hi va mani ma yi vona
ni mi twi inkomu inkomu papa 0860002543 nakona ku ya afrika wa vulavula ka munghana lona fm la ku ya mavhengeleni hi ta vuya yisa mahlweni hi twa ku um yin'wana mhaka leyi mi nga yi khoma eh, n'we hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu ku nga va ku ri yihi mi nga rivali 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 mina na wena hi ta vuya hi xa mahlweni kambe ni pfumeleli hi sungula hi kandziyela 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula ka munghana lonene fm makomba ndlela a hi ku tumingiselo me i nongonoko afrika wa vulavula wu humelerisiwa eh eh yi va ri yi ro- yi humeleriwa hi ncindani eric mabasa hi ndlela yele- yaleyo eh I mean, problem ya n'wina vatsonga machangani i ku mi avani that's why na hosinkulu mi nga ri na yona eh eh eh se tona yin'wana do james oupa mula kusuka a gavaza a ni tivi loko ri ku hi avanini hi mani hi twa vayingiseri ku va ri yini un'wana muyingiseri hi loyi nhleka ahee
minjhani papa eh epfukile a yi na nchumu hi ngo vona eh mina ni yi veka so eh ni yi veka so ku type yi khara eh ku na problem ya
loko ka ha na kondlombetani kumbe ku va ku kombetelana hi mavoko ku nge lunghi nchumu na mubyela ni vulavula ntiyiso ku nge lunghi nchumu why na hi mhaka ku a va le ku twaneneni ku matsonga matsonga na matlhangani loko a vo twanana va kha va ri xixima a ku ta va ku nga ri na problem mara a va twanani vo kombetelani hi tintiyo manje se hi ya kwini amahlweni na ku hava la hi ya kona mase ku ta va ku ri swisiwana ntsena

timhaka ta ku va vanhu va vitanana mavito va ku mhani mutsonga mhani muchangani sweswo swimbirhi hi swimbirhi ka swo loko ho fanele ku khomana loku mi vulaku kona ku ta hi pfuna njhani ku ololoxa swiphiqo leswi muyingiseri loyi a nga na swona swi ri swimbirhi e swi ta hi pfuna ku ya mahlweni maka why ni ku hi kota ku khomana hi mavoko loko ho va hi va hi kha hi va hi va hi ri na ndla yin'we hi kota ku hlamusetana ku hi ku fambisa kwini hi kota ku vumbana hi va hi ndhawu yin'we hi va ku va ku ri phati yin'we hi nga kota ku hlula ni voni ku ri na problem
nemetweni inkomo mihlumu a na nchumu madyafuhu hinkwaswo
kari ku vona i rhanga ra nchumu 0860 00254 xivutiso lexi se xi ta ni tikela ni ya ku yini mina khalanga vutisani general va xiphorisa ku loko vo va ri district office a giyana timovha letiya tiya ti highway pat yini timovha ta ti-highway patrol ti nga ta giyani mara ti nga ti giyani ti ri ta district ti tshama zanini i mhaka ya yini Loko ko hijack-iwa munhu Giyani ku ta fanele ku landziwa movha Zani. Eh! General, hi sweswo. Hi mani twa un'wana muyingiseri loyi, nhleka.
Botpet.
Papa.
Minjhani na?
Hi pfukeni n'wina minjhani? Hi pfukeni.
Eh, Botpet mina ni Mvenda ne. mara Nda. na ku kombisa xin'wanyana ni tshama giyani swi tikomba Mm. onge matsonga machangani a va tele timintsi ta vona lomu va humaka kona i xo sungula xo fanele ku xi tiveka ku loko a vo tiva ku ri- rimintsu leri ri va ri nga tumbuluxa kona ri huma kwihi hi kona la a swi ta va endla ku va va xilo xin'we va kota ku khomana ni tshama giyani ku na swo tala leswi swa swa ni vilerisa loko ni ri giyani ku na post yin'wanyana muyisa n'wana nga xeraf a ku gazankulu yi onhakile yi tekeriwe i ku a sungula ku vulavula hi unigaza university of gazankulu hi yona hi yona yina mi yi ri yoxe pfumalaka university leyi nga tekiwa a yi ri kona yi tekiwile varhangeri hi nga vulavula hi varhangeri va vandla ro karhi hikuva varhangeri va mavandla vona mm. yalamo a giyani i va va tshama giyani ku va kona timeyara ti timanejara ta giyani va tshama kona kwala giyani vona va ri yini hi swona loko ku ri pfumala ku pfumala na garaji leni yo xavisa movha Mm. hi kona laha hi fanekele hi sungula hi ni mi twa languta kahle swi vula ku a va tivi lomu va humaka kona loko o ya a venda hosi i yin'we yes ku na tindhuna ku na yini tihosi ti tele mara ku na hosi linkulu ivi ku va na va swi tiva ku va huma kwini va swi tiva ku timinsi ta vona ti suka a khongo ti ku malawi ti ku zimbabwe va kota ku ta venda so xilo xikulukumba hi matsonga machangani a va ti tivi ku tinhindzu ta vona ti kwini kumbe va huma kwini hi vona va mani va ya kwini that's why mi kuma ku va tsandzeka ku valwela swilo leswi nga swa vona
kwala ka ku va tsandzeka ku lwela swilo leswi swi nga swa vona loko sweswi e kumbexani no ka ni nga landzeleli ngopfu loko ni tshame ni te tani na swi tsundzuka ku ni tshame ni ni vulavula na va NSFAS ni vulavula na va ndzawulo ya dyondzo ya ya ya le henhla na vuleteri hambi vo professor Tinyiko Maluleke ni tshame ni vulavula na vona hi timhaka ta ku ta ku pfuriwa ka khale ka Giyani College yi va yi va yi va rhavi ra tshwane university of technology yeah kambe a ni voni a ni le ku tweni nchumu swi vulavuriwaka ku fika sweswi kumbexana no ka ni nga ri ku landzeleleni timhaka ku na swin'wana swi nge le ku ndliweni hi ku leswi ni swi twaka hi giyani vulavulaka i ku yi le ku yiveriweni tintambu ta gezi sweswo na swi twa na masiku hinkwawo ku yi le ku antswisiweni ku se yi ta amukela machudeni lama ma nga vulavuriwa mahaxawa a ni swi tivi kumbexana no ka ni nga landzeleli timhaka a a ku na lexi endlekaka loko a ku ri lexi a ku ri na lexi nga endlekaka na mi byela a mi ta va mi mi ri n'wina tanihi s a b c mi swi tiva mi karhi mi advertiser ku kumbe mi endla swinavetiso ku gia university of, of giani kumbe giani branch yi ta va yi kha yi pfuriwa or giani campus yi ta va yi pfuriwa a ku na lexi nga ku endliweni ene ku swi nga endliwi i ku varhangeri a va landzeleli hikuva swilo leswi vulavuriweni ku swi ta endleka i ku kahle swilo swa vulavuriwa hi milomo mara ku hava follow up and a ku na progress progress hi ku yi nga vi kona i mhaka ku varhangeri lava nga tshama a giyani va tshame hansi a ku na lexi nga ku xi endleni hikwalaho mi vona swilo kumbe swi le ku endlekeni mara swi endlekela ndzeka swikhwama swa vona swi nga endleka mi kuma yi ri kona yinani yi ri kona campus yeleyo next year va ku yi kona campus mara mali ya kona yi ri swikhwameni swa vanhu ku ma swi twa timhaka ta mati matiko man'wana na mati a ti sunguli ti-project ti hela yes ta ta hela ti nga ti nga ti nga ta hela moyeni mara mi kuma ndhawu yo karhi mati ya ri ku humeni a ya giyeni ku hava na kuntsongo laha ku humaka mati mara ti-nine million ti fambeni ene swi fambisa hi ku yini varhangeri va tshamina va lava ku landzelela swa vona ku lexi endleka njhani lexi famba njhani vo tshama va ku va ta vona swi kha swi endleka ku hava ku munhu a nga suka vhenda ta lunghisa swa le giyani unless a ka tshama kona nemetweni banjeni nemetweni ha nemetweni leswaku leswi va nga swi vulavurisa swona swi tlhe swi vava hikuva tlhe va vulaka mhe ni muvhenda n'we mi ri yi n'we n'we n'we ku nga n'wina mi ri yini hmm? mi le ku feyileni vanhu vo tala lava va ta va kha va vuyeriwa va nga ri vuyeriweni ku ku ya hi muyingiseri loyi n'wina varhangeri yin'wana mi fanele mi kha mi yima yima mi vutisisa ku swilo leswi swi fanele swi ta ka n'wina i yini kambe hi ta twa hi n'wina hi le ka 0860002543 ni pfumeleleni ni sungula ni kandziya la loko se ni vuya hi ta va hi kha hi teka riqingho rero tsundzuka hi ta kandziyisa hi ta teka na leswi mi nga mi nge le ku kandziyiseni loko hi vuya mahungwini ya misava ya awara ya n'we happy mabokoboko day a ya mahlweni ndzhaka leswi. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula.
tsundzuka leswaku mavonelo ya n'we ya n'we tanihi vayingiseri hina hi nghene helo ka mavonelo yalamo um eh, hi ndlela yaleyo se a hi ku twenini 0860 nongonoko ya afrika wa vulavula ka munghana lona f m makomba ndlela a hi twi un'wana muyingiseri loyi nhleka ahe hmm, heyi Ni vula hi- mi ta mi ta ni ni tlhavula vula- mani hi ri ni- ni ngo hi ri ni nga se twa rito ra xisati i khale ni nga se twa rito ra xisati la moyeni lowuwani hi khensile swinene n'wina mi ri yini na khe- na khensa ni la ku responda ka leya ya ya university
ya
hi leswo loko ku ri ku ri ha yingisela ti-radio a hi ta ve siri minister announce khale ku yunivhesiti yi ta va yi ri kona le a giyani na vito va nga ri na rona sweswi va tlo i giyani yunivhesiti a ku na mali ya munhu leyi nga xikhwameni xitepe xin'wana na xin'wana xikolo ku sasika ku ri ya announce va ta announce vanhu va ya lavulaka sweswi hi lava va nga ti-dispensaka ka swilo leswi swi vaku swi ri kona swi ka swi develop hi lava va nga ti-rival ta vanhu lava nga busy va nga ka komiti ya yunivhesiti inkomu
mi nga ku inkomu sesi ku ku xikombiso xa swin'wana swa leswi mi nga swi vula a hi ntiyiso hi byeleni n'wina leswi mi lavaka ku vula swa hi kota ku vhe hi swi tiva sweswi namuntlha hi le ka rhediyo la a hi sunguriseni loko mi ku va tivisile va tivise ku ku ta ndleka yini
minister ya education u tivise ku yunivhesiti yi pasile a giyani yi ya va hansi ka yi ya va rhaburhani masaku loko u na leyikulu ku na n'wana laha hansi ku na n'wana laha hansi na na lewani i n'wana wa tshwane yi kona u tivisile ministara ntsena social ka endliwa ti-this and that mara next year yi ta sungula a ku na mali eka xikhwameni xa munhu a va tiva na vanhu lava nga a hi sungu a hi a a hi sunguriseni kwala ka ti this and that i yini this and that leyi nge le ku ndliweni eh renovation is on yi ndliwa kwihi renovation renovation leyi ndliwa kwihi kwale college
a college lagi a college a bithukwa laya kwaloko a ku ri na college se Eh. yi wele kumbe ka renovation for university
mi mi ye rini n'wina ro hetisela Eh, two weeks back a hi na meeting kwalaya
a mi ri na a ku na meeting two weeks back
n'wina mi le ka komiti ya kona ni mi vula swona
Oh, hi pfuneni hi pfuneni hina leswi hi tivaka swona i ku ku le ku yiviweni tintambu a giyani college eh loko mi ku ku na renovation swi vula ku next year ku ta va na na ma na ma na ma first year ma nga ta ma nga ta ma ri kona a giyani college 99.9 percent hi leswo mina sweswiwani no vula hi ku twa mbilu ku vava hi ku ni le ku yingiseleni ka afrika wa vulavula se mara u kona munhu la nga delegate wa ku ri i fanele a teka mahungu lama a ma haxa no vona ku loko ni n'wi contacta a ni n'wi kuma ni ta ni n'wi bye ku responda ka leswiwani se no responda ni nga lerisiwangi
ya matwa a hi ndlela leyi ni kombela sweswiwani hi teka nomboro eh, ya n'wina vulani na muhumelerisi wa mina kwalano mi teka nomboro eh hi ta hi ta kota ku mi hi hlanganisana loyi a respondaka a nga ta hamba a vulavula na hina hi nyika xifaniso xa ku ku endleka yini na n'wina ni nga mi nyika Ane. nomboro ya munhu la u faneleke a vulavula na n'wina
e ni vula swona ni nge ku na muhumelerisi la nga mi hlamula mi nga siya moyeni i ta i ta teka nomboro ya n'wina hi ta kota ku yi teka kwalano ku ya emahlweni
ha ku na probleme ni
inkomu musesi wa mina ha maswithu a matimba ya afrika wa vulavula vanhu va hlamula kwala eh loko ku ri na swiphiqo a hi swi tweneni na wehe kwala mi nga kona eh hi ndlela yaleyo eh ni vona ndhuna laha ya ka siyandhani yi hinde yi hi xeweta eh a ni swi tivi ku hi onhe yini laha eh ku- loko tirha misaveni ya vanhu phela wo tshama xitsananatsanana kha mi vutisiwa ku mi mi hakerile xi mi hakerile xipencele ke kambe hambiswiritano a hi ku timingisela mina 0860002543 wena u ri yini un'wana muyingiseri a hi nga va hi ri na yena kwalano e, e tatana magezi eric ncindani nhlekani
ahee hello
ahee
ya loko mi mema a ni yimisini lena a rindzerini ni twa se vulavula hi magezi
n'wina milomo yenu n'wina mi mi rindzele yini hi ku milomo yenu n'wina Hey, hey, my son. mi ri yini Aleni nje tele kwa kwa ni minyala ni swa kwa kala wa mari busy na mhala wa ngenela. Bele ku ntwe
ni le ku mi tweni nghena ni makeni papa sweswi hi nga kombela ku hatani mi nghena makeni hi ta kota ku siyerisana okay, right eh makeni ya mene nghena
ah impela eh khale a yi a yimela yini eh a ni swi tivi ku nga ku endleke yini mingitsero wa mina ni khomeli ku va riqingho rero ri ku tsemeni hi ta vuya yisa mahlweni eh a hi ku twi ka 0860002543 lo sala timina tinharhu ntsena ku ya hi mahungu na misava lawa ya taku hi nomo wa sesi lilian hlavangwani 0860002543 un'wana muyingiseri loyi nhlakani
khekani buti wa mina minjhani
e pfukele papa n'wina minjhani a na yena hi pfukile mhaka leyi mi nga yi- mi yi vulavulaka leyiwanini ya nkoka ngopfu lexi mina ni la ku ta vutisa swona ka n'wina hi lexi wena me a ni ti tivi swa ku ni mutsonga kumbe ndzi muchangani hikuva ni nghene exikolo xa xitsonga ni nghene xikolo xa xichangani mara na ha ri ku feyileni na sweswiwona hikuva a ni ti tivi swa ku ni muhlovo mani ka swilo swimbirhi leswi loko ni nghena giyani ni vulavula xona rona ririmi leri loko ni nghena a Bush ni vulavula ro, vulavula rona ririmi leri, loko ni ya hala a Mozambique a Maputo hi rona ririmi leri se, kahle kahle Muchangana na Mutsonga swi hambana kwini Buks? Hello.

hikuva ni siku na siku hi na machangani ha tinyenya mm. kumbe ha tizonda a ku kona laha hi humelaka rivaleni loko u fika hale mm. joni kumbe hale hale vulavula xichangani i ta vona vanhu va ku langusa tintlangwini loko u fika a joni nakona va ri mumbi njhe machangani wa vona mumbi njhe nge mutsonga se mm. manjeni mutsonga na muchangani swi hambana kwini hi ta kota ku tiva hi ta kota ku dyondza ma twisisa Mm. loko siku na siku ya yingisela ka afrika wa vulavula yi loko swo sungula ni nghena nyamuntlha ni lava ku ta dyondza na mina mi- mundzuku ku ri ndi mtsonga kumbe ndi mchangani na wa vona nhlokomhaka ya kahle ngopfu Loko- swinene Inko- na khensa swi- na khetsa swinene buti wa mina ku mi tena tlhelo rero hi ku um eh, i khalanyana se ni ri kola ka afrika wa vulavula hi tshame hi va na yona nhlokomhaka yeleyo hi va vitana lava va va nga na vutivi um kambe ke swi nga endleka kumbexani nhlayo ya vayingiseri lava a va nga se tala ku fika leswi va nga tirhisa xiswona se hi ta va rhamba futhi va tlhe va ta va ta hlamusela ku Vatsonga i i, i vanhu lava machanga i vanhu lava eh hi ndlela yaleyo eh kumbexana na siku rorolero loko hi va rhambile hi ta tlhe hi vutisa xivutiso xexi muingiseri a nge le ku vutiseni la xa ku swi na nkoka ke ku hi vulavula hi timhaka ta ku vatsonga machangani kumbe a wu fanele hi languta vutomi ku yiwa amahlweni kambe ke ni khense swinene loko mi tena tlhelo roro lero ku lo sala timinete nharhu ntsena yi nga se ba awara ya n'we awara ya n'we yi ta kuma mahungu ya misava hetekeni n'wana muyingiseri la eh hi twa ku yena i i angula a ku yini nhleka a he doctor timpfukile hi mamukerile sesi wa mina hi pfukile hi ngo vona hi pfukile butseke la ku angula ka leya vatsonga na machangana leyi i ku ya hi mina a hi tshikeni ku ku tidunga miehleketo matsonga na machangana hi xilo xin'we hi vulavula ku fana hi tsala ku fana swi fana na mathewula na valoyi mi va madyela gangeni hinkwerhu loko mi hlaya mi ya le ndzhaku mahlangana se na hina vatsonga hi xilo xin'we ene loko ha ha kwetlembetana ku ku na vatsonga ku na makwerhu swi fana loko hi ku ku na wanuna ku na wasati mara hinkwerhu hi vanhu hi fanele hi hanya vutomi byi ya mahlweni timhaka ta yunivhesiti a ti le ku fambeni ku ve ku na munhu la nga delegetiwa ku i fanele a informa vanhu ku fika namuntlha vanhu a va le ku tiveni ka nchumu u endla yini mm, mm. i ntiyiso i mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu leyi mi taku na yona
a va le ku tirheni ka ntirho wa vona va mm. tshame hi switulu a swi nga ta fika leza ku hi vulavula hi swona ku ve va khoma na timithini mara hi nga swi tivi ku lembe leri taku ku ka nga ka endliwa ti-application ku endliwa yini a hi tivi nchumu ku fika namuntlha mara ku na munhu la nge yi tirha hi swona u tirha yini
na ku bodo leyi hlawuriweri ni tshama kwala guyana ndzi tshama ni twa ku na nhlengeletano ya vanhu lava nge le ku languteni hi timhaka ta ta gce stroke tshwana university of technology a ndzi se tshama ni swi twa va ku ku na nhlengeletano kumbexani yono ni tlula na mina a swi kona swilo swa swa bootpet vo tumbela hi ritiho

eh lowu ngoveni va kusuka la ka siyandani i yin'wana ya tindhuna laha ka siyandani hi vo va nga hindhi lava hindha va hi vona a ya khensa swinene siva ra loko mi hindzela kambe hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi nomo wa sesi lilian hlavangwana ya sesi lili eka malamulele eka minga ku ya fika eka matiliyani munghana lonene fm makomba ndlela